Ħela lil kulħadd, mela infakkarkom li qegħdin nagħmlu l-correction tal-annual paper ta' 2019, qegħdin naħdmu il-main paper ok u dan huwa t-tieni parti tagħha. So fil-fatt ħa nkomplu nikkoreġu issa minn question number 8. Simple interest is calculating using the formula I equals PRT on 100. Make R subject of the formula. Mela biex nagħmluha subject l-R trid tibqa' wieħda u l-ewwel ħaġa li ħa neħles minnha huwa dak il-100. Hemmhekk hija division mela biex neħles minnu rrid nagħmel multiply biex b'hekk jinqata' u jekk nagħmlu multiply fuq naħa rridu nagħmlu multiply fuq in-naħa l-oħra wkoll. B'hekk tiġi 100 I Equals PRT. Issa, tinsewx li l-R irid jibqa' waħdu, so rrid neħles minn P u minn T, u P u T t-tnejn qegħdin multiplied mal-R, so to cancel them out ħa nagħmel kontra ta' multiply li hija divide. Dawk jaqtgħu. U f'dak il-każ araw baqa' għar waħdu biss. Issa to keep it balanced jekk għamilt division by pt fuq naħa, irrid nagħmel division by pt fuq in-naħa l-oħra wkoll. U b'hekk il-final answer ħa jiġi 100 i on pt.

li għadna kemm irranġajna fil-question ta' qabel, bis-subject of the formula lesta. So hemmhekk għandi 100 I on PT equals R. Mela 100 times il-I, u l-I huwa l-interest li huwa 2700, over il-P times it-T, il-P huwa il-principal kemm investa l-18,000, u l-R Ok huwa aw sorry it-T huwa it-time for four years. Ok so mbagħad importanti calculator tistgħu ċċekknu jekk tridu tibdew taqtgħu xi zeros. Ok? Imma mbagħad ħa naħdmu bil-calculator. U l-answer jiġi 3.75 dik hija r-rata. Percent. Question 9. Calculate the gradient of the line passing through these points. Right? Mela, il-gradient ta' ġiex coordinates ma mela għandi bżonn in change in y For the gradient, għandi bżonn change in y jew difference in y, ok, over difference jew change in x, ifisser minus, alright? So għandi l-x value tal-ewwel coordinate,

Għandna il-minus ta' bejniethom għax għandna change, għandna difference, u l-y2 li kienet negative 4, mela attenti għax hemmhekk ħa nispiċċaw b'ġiex minuses fejn xulxin, u minus u minus fejn xulxin jiġu plus. Ok? Isfel għandna x1 li hija minus 1 minus l-x2 li huwa il-4.

Question B. Underline equation from the given ones below represents the line passing through the points minus 1, 6, 4, minus 4. Alright, so waħda minn daw it-tlet equations qed tirrappreżenta l-istess line li qed jgħaddi mill-coordinates li tani qabel. Issa, aħna nafu li meta qed jgħaddi minn dawn, irid ikollu il-gradient li huwa l-ME minus 2. So, ejja niċċekkjaw. Din ħażina żgur għax dak huwa positive, dak il-line hija tick, so totalment differenti, ok? Din għandha gradient li huwa negative, so makes sense Din ukoll għandha gradient li huwa negative so ukoll tagħmel sens. Issa, ma kif se nkun naf liema waħda minn dawk hija t-tajba? Hawnhekk ukoll qalek show working to explain your reasoning so l-ewwel ħaġa ħa li ħa nagħmel di ħa nikteb li gradient is not Negative two, mela dik hija l-ewwel reason għala dik ma żidnihiex. Ok? Issa kif se nkun naf liema waħda minn dawk hija tajba? U ħa nkun naf billi naqbad coordinate. Ejja ngħidu ħa naqbad dil-coordinate. Issa intom tinsewx li l-ewwel digit ikun l-X u t-tieni digit huwa l-Y. So basically fejn għandi X ħa nitfa' n-negative one u fejn għandi y ħa nitfa' is-six. Okay? Jew inkella nitfgħu x huwa minus one, alright? So ħa niktibha ra. Minflok x ħa nikteb dak il-minus one u sippost, sippost, di trid toħroġ y equals six. Alright? Tippost toħroġ hekk minħabba dik il-coordinate. Ħa naraw hix ħa toħroġ hekk, alright? So, bil-bidma s l-ewwel naħdem dik il-multiplication, so il-4 baqa' l-istess, minus 2 times minus 1 ħa jiġi plus, okay, 2. Jekk naħdimha ġiet six, mela ġiet correct, ara li meta x huwa minus one, y is six. So this, eħe, jista' jkun il-line. Issa biex nikkonfermaw, jekk tridu tistgħu niċċekkjaw l-oħra wkoll, nużaw l-istess ħaġa, nużaw dil-coordinate, tistgħu tużaw din minflok, alright? So, x huwa

L-ewwel għandna l-area of the cross section, ħa nfakkarkom naqra alright, u times il-length jew il-height. Issa f'dal-każ is-cylinder ukoll huwa prism u l-cross section tiegħu hija forma ta' circle. Mela volume ta' cylinder ħa jkolli bżonn l-area ta' cross section li hi circle, area of a circle f'dal-każ, times il-length jew nistgħu ngħidu il-height, alright? Mela l-area tal-cross section hija pi r squared Times Age. M'hemmx għalfejn tiktbu dak kollu, erajt intom fl-eżami, anke jekk tiftakru Pi-R Squared Age bl-amment tajjeb, jekk le tinsew x'tirraġunawha mill-volume ta' prism. Issa, kemm hu r-radius? Dan huwa r-radius mis-center sas-circumference, dan huwa l-height, make sure they are in the same units, it-tnejn centimeter, right, u nistgħu nagħmlu s-substitution mela issa.

Mela l-answer hemmhekk ġiena. Dak kollu alright to three significant figures. Sorry. Da first, da second, da third significant, mela hemmhekk għandi 102 u daw tinsewx iridu jimtlew b'zeros biex jibqa' jagħmel sens għax Dak il one hemm kien jiswa million ma jistax jiġi jiswa hundred s'issa jrid jibqa' jiswa million ok so hemmhekk għandna zero u tliet zeros oħra u qed nitkellmu fuq centimeter cubed għax volume. Il B. Chris laid down the tank on the ground and rolled it a distance of 300 meter down the street to his home. How many revolutions are needed to cover the distance? Mela, it-tank qiegħed jirroljah, ok, u kull darba qed idur fuqu nnifsu, fuq din il-biċċa. U dik il-biċċa hemmhekk hija s-circumference. Ok? U qed idur. Eżempju, jekk idur biċċa s'hawn, għamel dawra. Mbagħad ikun għamel dawir oħra. U ħa naraw kemm il-dawra ħa jkun għamel biex jikkaverja dik it-three hundred metres. Issa, peress li qed idur, fuq meta qed nitkellmu fuq one turn, one revolution, qed nitkellmu fuq is-circumference. Mela bażikament ħa nsibu s-circumference ta' dak iċ-ċirku. U għas-circumference, tinsewx naħdmu bit-two pi r jew b'HID, u r-radius huwa l-50. So calculator, neqilbuha għal decimals li tiġi 314.159 eċċetera eċċetera, dak is-circumference. Issa dak meta qed nagħmel dak qed nagħmel 1 Revolution, ok, one turn. Meta jkun dar dawra biss ikun għamel 314 u ma jindjox iqdu li x'qabeż l-ammont. Centimetres, eh, qed naħdem dak il-fifty kien centimetres, araħ. Alright? So, mela x'naf? Naf li, ehm. 314.159 centimetres qed jagħmel one turn, one revolution. Jekk għandi 300 metres u 300 metres ħa neqlibha in centimetres biex inżommhom l-istess u biex neqlbu in centimetres inżewġ times hundred so dik ħa tiġi three zero zero u nżid two zeros oħra. Dik ħa tiġi thirty thousand. centimetres kemm se nkun għamilt revolutions. So dak times one li jibqa' l-istess division by l-ieħor. Mela 30,000 division by l-answer li ġiena qabel. Da żommu l-answer fuq il-calculator aħjar kemm tofsu buttuna ta' answer mhux terġgħu tikkupjaw l-answer sħiħ. U jien ġieni hemmhekk mela għamilta times one on this u l-answer ġieni 95.49 etcetera etcetera Ehm so how many revolutions are needed to cover the distance għandu bżonn 95 revolutions and a half mela jekk qed nitkellmu fuq complete amount of turns hemmhekk qed nitkellmu fuq 96 whole revolutions biex b'hekk Anke ir-revolution sa minn hekk. Biex b'hekk żgur ikun dar ikun mexa 300 meters sad-dar. Sorry qed idawru 96 times. Next question, 11 għandna sequences, a sequence of shapes is formed by combining squares together. And the diagram shows the first four patterns, we need to draw the next shape. Now, ejja naraw naqa' x'qed jiġri. Shape one għandu just dik l-isquare hemm taħt. Shape two għandu tliet squares taħt u waħda fuq. Shape three għandu ħames squares taħt. So, araw x'qed jiġri. Qed naqbad l-isquare li jkolli fix-shape ta' qabel

hemm fuq. So bażikament għalli jmiss eh, ħanamilha mhux bir-riga jiena rajt għamluha bir-riga. Għandek waħda. Ħanikkupjaw għalli jmiss ħanikkupjaw da kollu u nżidu eh, disa squares fil-qiegħ. Mela waħda. Waħda, tnej, tlieta. Taħt għandna waħda b'ħamsa. Taħt għandna waħda b'seba'. Okay? U taħta ħajkolna waħda b'disa'.

table, mela, number of shaded squares, so number of shaded squares, l-ewwel diagram kienet waħda, alright, u f'għana tnejdu. Fid-diagram li pinġejna hawnhekk li kien shape 5, kelli disa' u jekk tinnotaw ara tidher vera easy li kull darba qed iżid tnejn, alright? So f'li jmiss ħa tkun 11. Kif ħa nżid insib imma ta' twentijiet shape, se nagħmlu? Tistgħu tqogħdu tiktbuhom waħda waħda. Eżempju, is-seven ikollha thirteen, l-eight ikollha fifteen u noqogħdu sejrin hekk u rridu nimlew għoxrin waħda. So kieku jien li nagħmel huwa l-ewwel insib l-end term biex insib it-twentieth shape. Okay? Issa l-end term biex insibuh tinsewx. Araw b'kemm qed jaqbeż kull darba. U kull darba għedna qed jaqbeż bi plus 2, plus 2. Mela dak il-plus 2 kull darba nagħmlulu 2n. Issa, kieku kelli digit ieħor fuq quddiem, x'kien se jkun? So, jekk ħa nimxi b'lura l-one u nneħħilu t-tnej, dak ħa jiġi minus one. U dak il-minus one għandi bżonnu għal hawnhekk. Alright? Dik hemmhekk. Issa, ejja naraw, eh, issa, sorry, bis-saħħa ta' dik nista' naħdem ta' twenty għax nagħmlu two n flok n qed niktbu twenty għax it-twenty term minus one. So times twenty, forty, forty minus one, thirty nine. U jekk indunajtu li hemm pattern hawnhekk li mis-six Jekk kienu tajtu li isma mis six biex sar il-levy nagħmel six times two neħħejt waħda proset. Jekk kienu tajtu l five ara qed nagħmlu times two ten u nneħħilu waħda jiġi nine. Tajjeb stajtu tużaw l-istess pattern imbagħad għal dik. Sew araw intom kif taslu għaliha. Li jmiss. Ħa tinnutaw li dawk in-numri huma partikolari, 1, 4, 9, 16 x'numri huma dawk, alright? Dawk huma square numbers, jiġifieri x-shapefile li pinġejna aħna sippost fih 25, ta' warajh allura ħa jkun fih 36 u nibqgħu sejrin hekk billi qed nagħmlu kull darba Ix-shape number squared Ix-shape number squared biex b'hekk jiġini da. It-three squared u ġie da. Right? So biex insib ta' twenty ħa nagħmel twenty squared li tfisser twenty times twenty u l-nth term f'dak il-każ qed nagħmel the number the shape number mela n-shape number u squared. Daqshekk, alright? Dak huwa il-present ta' dan squared u aktar dak huwa differenti mhux ħanaħdmu bl-istess metodu bħal din għax dik meta tkun linear, meta tiżdied bl-istess ammont. Hawnhekk iż-żieda kienet dejjem differenti, daqqa żdidna bi plus three, daqqa żdidna plus five, so ma nistax naħdem bl-istess metodu ta' dan. Next question, a 12. The following is a regular pentagon, find the size of the angles marked X and Y. Mela this is a pentagon, x'naf fuq pentagon li għandha five sides? X'naf fuq regular li għandha equal sides u equal angles? Okay? Mela, nistgħu nibdew billi nsibu tal-x jew tal-y. Ħa nsibu l-x l-ewwel, la tagħna l-x l-ewwel. U l-x hija interior angle għax qiegħda ġo shape. Issa l-interior angles ta' pentagon kollha f'daqqa kemm huma? Issa hawn minnkom min jiftakarha bl-amment Alright, hi jisma l-Pentagon all together they adapt to 540 degrees. Għal min jinsa, hemm ġiex metodi. Jew nużaw din l-equation mela sum of interior angles 180 number of sides minus 2, ok, f'dal-każ in-number of sides tagħna huwa 5, so ħa tiġi 180 times 3. Okay? Jew hekk. Jew min jitgħallimha billi jaqbad vertex jaqgħadha ma' kull vertex oħra. Okay? B'hekk ix-shape il-pentagon inqasmet f'one, two, three triangles u kull triangle l-angles in a triangle add up to 180.

Five for u huma five interior angles. Mela biex insib one interior angle, ok, x'se nagħmel? Ħa nagħmel division, ok, mela five for u divided by five. U anke daw tant għamilna minnhom kważi kważi tista' tiftakarhom bl-amment imma inti xorta uri il-working. Mela dak huwa l-value ta' X, 108 degrees. Ok? Biex insib il-Y. Issa għall-Y għandkom ġiex metodi. Il-Y hija exterior angle u l-exterior huma ta' barra. Issa l-exterior angles all together they add up to 360 degrees. So nista' nagħmel jew 360 degrees divided by 5 għax ix-shape huwa regular Allura huma kollha kollha l-istess size, ok? U tiġi 72 degrees. Jew inkella tiftakru li l-interior angle li skoprejna li hija 108 u l-exterior angle together they add they are on a straight line so together they add up to 180 degrees. So biex insib il-y nista' nagħmel ukoll 180 degrees minus il-108 u l-answer ħa jiġi l-istess bħalma ġiena fl-oħra. Mela next question. Ma tlaħqux tinsewx tistgħu tippożjaw il-video, jekk ma tifhmux xi ħaġa sew irrewindjawh naqra żgħira, alright? Jekk tibqgħu ikolkom problema tiddejqux tikkuntattjawni. Mela question 30. L-aħħar page. The diagram shows a circle with diameter AC of length 15 centimetres. Always make sure li kull ma tgħidilkom huwa mmarkat. Diameter AC la diameter jgħaddi mis-center u immarka li eħe li dak huwa 15 centimetres. Now AB is 12 centimetres u mmarkahielna wkoll AB hija 12. What is the size of angle B Give a reason for your answer issa jista' Ingleby. Mela niftakru f'waħda mit-teoriji li konna għedna. Konna għedna li jekk dan huwa diameter, ok, dik l-angle li ħerġa mit-tarf tad-diameter, li f'dal-każ qed tifforma at B, tkun dejjem 90 degrees. U dik hija t-teorija ta' Engels in a semi circle għax la dan huwa d-diameter qed jaqsam is-circle min-nofs, ok? So B hija 90 degrees u reason ħa tkun angle in a semi Circle, jew hawn min juża li angle at centre, li f'dal każ hija 180 degrees għax huwa straight line, is twice the angle at circumference ta' 180 division by 2 u tiġi 90. Kollha reasons tajbin, alright dawk. Now I need to calculate the line BC. Issa, la dik hija 90 degrees hemm xi ħloqna? Hemm ħloqna right angled triangle. Mela probabbilment iżaqsina question jew Pythagoras jew trigonometry. Dejjem hekk, all right. Jekk għandek right angle triangle. So, mela, ħan isketchja il-triangle għawnek. Għan għamilek, għalli ma nitħawdux, għandkom il-A, għandkom il-C, għandkom il-B li skoprejna li 90 degrees, AC, il-diameter huwa 15 cm u AB huwa 12.

Fil-fatt ma tantx tana spazju hemmhekk inkella tirrealizzaw li dik hija special triangle. Waħda mill-ispecial triangles li konna għamilna kienet it-three, four u five. Inkella kien hemm il-five, twelve, thirteen. Jekk naqbad it-three, four, five u nagħmilha times three, araw se jiġri. Il-hypotenuse, li f'dal-każ hija din, il-hypotenuse, l-itwal side, faċċata ta' ninety degrees, tiġini fifteen. F'sajd l-oħra jekk nagħmilha l-istess pattern times three tiġini twelve. Hemm araw il-fifteen huwa l-AC tagħna. Alright? Il-twelve huwa l-AB. Mela l-oħra tista' tibqa' tikber bl-istess pattern, dak multiplied by three. U dik hija nine. Dik hija l-BC. Dak l-answer. Ok, għal min irid jiħdem Pythagoras theorem, ħa nagħmilha naqa' fil-ġenb hawn. Ħa jkollkom 15 squared minus 12 squared, nagħmlu plus meta ħa nsibu l-hypotenuse. Meta ħa nsibu side, bis-subject of the formula ħa tiġina minus imbagħad. U fl-aħħar nagħmlu square root u tinnutaw li jiġi l-istess answer eżatt. Għal question li jmiss we need now to work out the value of angle A. Mela ħa naħdmu fuq l-istess right angled triangle li użajna hawnhekk. Ħa nużaw ukoll is-sides li nafu biss to be safe. AB hija 12. AC hija 15 u ħa nsibu li l-angle t'hemmhekk. So ħa nużaw issa t-trigonometry meta ħa nsibu angle, alright? Is-side faċċata tan-90 degrees hija il-hypotenuse. Di t'hawnhekk li qed missma' n-90 degree u mal-angle hija l-adjacent. So A u H għandna soh.

subject, Aw irridu nħallu t-theta sorry subject of the formula. Mela dak ifisser li ħa jkolli cosine inverse ta' 12 on 15. Bil-calculator ovvjament insew shift fuq il-cosine u tiġi cosine inverse 12 on 15. L-answer ġieni 36.8698 etc. U ħa niċċekkja qalilniex nirroundjawha xi mkien. Mkien ma semma rounding, so nistgħu nagħmluha to one decimal place? Jew as a whole number tajjeb ukoll. Mela 36.9 degrees. Okay? Dik kienet l-aħħar question hemm. Alright, so jekk ikolkom problema tiddejqux tibatuli kif ngħidilkom dejjem, araw li tikkoreġuh u taraw eżatt mhux just tikbu very good jew cross, importanti li tifhmu x'qed iġġibu ħażin u x'sippost kellkom tagħmlu. Alright? Um, tinsewx li tidu tibatu 2010 dating, għalli next week nkunu qed nikkoreġu lila. Thank you.